An atye ka lok kiti eni, po nyiye po ke, myero bed okej akeja. Atye ka lok kiti eni, wan lunyodo wanywalo lutino, ka wanywalo lutino, lutino dong ma anyira ki ma co dong gupokke kedwa, gucito ka co dok gunywalo lutino ki kunnu dok gutingo gukelo ka yelowa. en ni, Apokapoka pa pa wan wa jei ki i litinowa ni ngo marac iye, omyero anyira gugwok ki tinogi wan yang dong wagwoko ki tinowa. Gin omiyo kilwongo nying me agwur ni lukwo, lukwo kwo, gin na myero lutino okwo kwede peke. Cam peke, kwan peke, ci lutino bibedo nining? Haa? Co bene dong oto tumo li weng mon aye obedde gulu en neno wan oje i kagi eno. Ci cawa weng lok ni lutino agur kono ngo? Gin na myero lutino ocam peke en aye weko lutino cito ka kwalo kwor. Wan megi lutino bene, anyira oweko lutinogi-o, won lutino bene oweko lutino. Lutino tye odong i ot kengi. Lutino ka odong i ot kengi, poto bene peke icittiwu ni eni. Ci lutino camo ngo? Lutino cito ci wiro en jami pa dano aye gicamo ka gikwo kwede. Ci enoni kiwaco lutino aguragura. Lutino pa agwur can aye omiyo lutino tye agwur. Dok ka iwacci ni, Lutela, lutela mo ma rac peke, lutela tye maber. Mego an aneno wai won lutela pe otye ka tic matek. Pien ba, ka nongo ni mono won lutela otye ka tic matek, pien won otye macalo wa ci wangwa, lutino ao ki i gangigi, Ma lunyodo gitye wun lutela bene wuneno kit eni mego, ci ada. Lutino mo ma a ki i gang peke lutino a kengi ma wan lunyodo pe wangeyo, lunyodo mukene bene rac. Ma an ato bene atye iye, an lutino ma bota tung kany acikogi o ma abedo kwedgi, wagure bene kwedgi. Awacci, Wun lutinna, pe wuti tic cilo i ariyawu balo nyiya, Kare ka pe wun pe wuwinya, nongo yer ma wutye ka yerani wuyer ni wek laming ocit kwede kunnu. An aloko kitti en, aloko en ki lutinna, aketogi, agurogi piny, awaco gucit ka tic cing wa i cawa-ni pud kitye ka oto wa i redio. Amito guciti. An abedo ki lutino lange, lutino cok pyeradek, mukene owoto ki tyengi wa i lango, mukene ma guye doga gucito gutiyo, oweko kombeddi. Nyiya tye ka winye ni en lok pa lutino lange. En ma mega ma kany-nyi gideko kunna, acito abuto abuta wa i doggola wek ociti. Kadi ticce lit, tiyo wek nying me rajo-ni obed peke. An bene atye buto gediya pa lukwo. i kingi ki lutina ma kibalo nyingi-ni, ento lutina ma kany-nyi ber dong pe gikwalo kwo. Lutina ma a ki woko ka gibino giyunge kany, ka kikwalo ki kwo, ka kibalo ki nying otino kany agoga. Lutino ociti nio weng dong lukwo wa i caro wa kwene, tino dong agwo.
Omego lutino ni en ma giao ki gangngi gicito ka kwo idye gudi-ni, lunyodo gi nongo tye ya nining? Item tittiwa kong. Lunyodo gi tye liweng lutino lwii ki nget lunyodgi. Lutino ma kombeddi dong gitye agweli nen luegi luegi kekene. Gikwalo gweno, gikwalo atudu, gikwalo jami ot a dano. Lutino ma luegi pe madongo. ma wamakogi bene ka watero bene kicito gonyogi ni wun gamente mamalo myero bene wukonywa ki litino ka wamako pe kigonyogi ka ka gwokogi pe ci dong wuwek gukwalwu yo pien wun pe wutweyogi ci kwalwu wukwalgi ka pe gitweyowu.
Omego ci tam mo tye ma imito miyo ne ki lunyodo pien neni con i kit man mi i kit me acoli mego onongo kodi lok man me aa pa lutino ki gange peke ka kwena ma wan oroco iye. Ginna kong an oroco iye.
Kom kare dong ki kit mony pa ni pa Museveni gi ni kony gi me kono anga gi koo anga gi oweko lutino balle wan lanyang wanywali pe pe ma kinywalo wa wadongo pe wangeyo cene man kombe latin na keri mine oyaco ti ic dong ngeyo cene. Wan wadongo pe wangeyo cen wakwaro ki kiwil wakake aye wakwaro kwede kwaro kwaro kwaro man kong ber lutino mo matitidi lakodi myel yange imyel kitime acel en en en lakodi myel iwun lutera mamalo Wuwek koni myela ki gwere kwede agwera ni, 'Ineno, akwoyo bonga macek-ki, kwoyo bonga mabor lirom wa i ngom. En kit ma yam kinywalowa kwede ma kinyomowa bene, wan an kinyomako, abedo i gang, anywalo litino, abedo ki tye, nen, litinona tye i taun, litinona bedo i caro, an abedo i taun kena ka yenyo cente me culogi.
Omego, ma nyuto ni ineno wacci ni mono lok me nyom dong pe gik i kariwu-ni? Ee, nyom dong pe wun agu wucoko anyira pa dano me nono. Ineno nya, an manaka aye abed gulu kany nya ka ngati mo ma kinyomo ma lakubukubune okok, peke an ato i lakubukubuna akok, nongo kiguro cuburiya man kombeddi ni amyel ni, ni anyom. Kwere, kwere, kwere kit ducu. En oyang nyom pa amiro kodi nyom obedo ki lutino anyira pa dano nono wangi bedo kwedgi onyer ma kun co bedo kwedwu nono onywal okelo en ka to aye ni ogwoki ee ningo kono maku gangwu wan do otii ne apyer do ogomo ko lok ka mapol pe apwoyo Obaro kakele oyub kany ki laditta ma tye gwoko lutino. In cok otino anio ni weng ki tekki ki gubu ni tegi wek ci pwonygi wek otino na bino gom ku gucung atir calo an. Apwoyo. Lubanga medo wu gum.

Cen gang bot Rwot Lubanga pud mari, Lubanga pud mari. Anone.